Rware Business Business Center webale kuba nogyenda omu maiso notuforowinga aha mukutu gwaitu gwa YouTube aha Facebook ekyokuba nokora nikiba kiri eky'amaani ah, kandi mutahi wangye niba nigira ngu nikiba kiri kirungi kamaze n'abaakoraho mugyebare mukurukenana omu idi Eeh Eid Al Fitri abasiiramu mwena nari abandi abantu mwena nibendeza mwebare kuba nimugyenda omu maisho n'okuba nimutuforowinga Ok amazina ay'okukora abantu bamwe hariho mukuru Judith Amanya omugano Rima ngu t'okuruga aha kyoma hariyo Abandaura Husna nawe t'okuruga aha kyoma ari Saudi Aribia okwe ninkuguma ngu mazima eky'okuba n'okora nikiba kiri eky'amaani aba Saudi Aribia bakadaama mwena mwebare kuba nimugyenda omu maisho nimukora nimutuforowinga. Nana omu ihanga Uganda kimukora kiba kyakabi nyo era munange mba mbasiima atasiima ee etasiima waba oragiwa Nana kuri erizoba nakuretera amakuru akuruga omu kitongore kya DK Foundation DK Foundation anomanya ngu negyenda omu maisho nokuba nekwatiraho omuntu wahansi obu hatiya erugireyo kandi yakwatiraho abantu abegi aba bizire bafunaho orukiiko nana Abazaire b'abaana abarikugyenda omu mishunaano okuba nibabeegyeseza abaana baabo, abazaire bagyezaho bayoreka okusiima kw'amaani kandi baamara bagira ngu mazima diikini eka ahangaare. Nitwenda kugambaho na nabo nabo baabaasa kuba nibagyenda omu misiri okuba nibatushuubura aha nshonga zitari zimwe na zimwe. Bo nibahurira bata okureeba DK Foundation neegyenda omu maisho na n'okuba neebakor neebakorera? Emirimo nk'ezo tikiri kyorobi kushanga nk'omuntu abantu abakwikara omu siti nk'asatu na bataano abaana bari nk'omuri asatu na bataano abaana kandi ijuka hariyo na n'abandi aba primary abatakumanywa abatakugambwa nooreeba ngu n'ekintu ky'amaani hariho n'ebikora ngu omuntu naagira omutsyo kuba naayamba mazima ogwo nuwe akuba ari omuntu w'abantu omuntu w'abantu n'otu kuba nitumureebera reero ka tubaase kuba nitugira omumisiri kuba tworokize bimwe aha bigambo bo abazaire nibagamba ki kandi ijuka ngu orukiiko oru rubaire ruri aha ofiisi yaabo aho omuri Nyakashaaro ahari Magunda house.
Abantu abaingi bariyo nibakira kwija kushuubiza ebintu ebi batarikubaasa kwija kukorera abantu. Kandi hati nindeeba eshaaha egi we nayerekyera kubanza kwihayo omuntu ow'ahansi kugira ngu abaana bagire obwegyese okumanya okushoma. Kandi nyowe egyo ntunguuka, famire yaaba etarimu ekigambo kushoma, egyo famire teribaho. Mbwenu ekyo nimbanza kuki kumusiimira ekyo? Amaziina. Amaziina Muganzi Godfrey. Amaziina gangye nyowe Namuzina Olivia ninduga Kataara. Omwana wangye ni Twesigye Markson. Amazire siniya ya mukaaga. Ninsiima Katureebe entunguuka eyareekyere kutuyambira abaana nk'etwe enshoberwa kureeba ngu abaana baitu nabo bayeyongyerayo kusoma. Nimba aine saidi arikuruga omuri Rubirizi Seero, Rubirizi Town Council, Kasaarira Ward. Nkahuriraho omurango ogu gw'okumanyisibwa obwa David Katore Foundation kugira ngu aine abaana abu arikwenda kukwatiraho oburigomborora abaana bataano, naanye naagyezaho naahika ahari Chairman LC1 yaashanga ngu omwana wangye naabaasa kuba naakorofayinga kukora ki? kukwatirwaho David Katureebe Foundation. Kyambeera eky'omugisha murungi omwana wangye David Katureebe Foundation yaabaasa kumukwatiraho kutandikana na siniya waanu mpaka agumiizemu amazire ya mukaaga ninga kugumizamu amare na institution. Haza nkahurira kyansemeza David Katureebe kuranga ngu naabaasa kutwijukaho itwe abantu ba Bunyaruguru n'okutuyamba okutukwatiraho aby'okushomesa abaana baitu kutungurana munonga itwe abatakwebaasa kureba ngu nitubaasa kumaraho na school fees y'erigyenda.
Amaziina gangye ni Nyokyarisiimwa Leticia, ndi omwana wa ndi omuzaire wa Mukundane Peter, naashomera Kicwamba High School. Ninduga Kisenyi omu rugari orwa Kisenyi egomborora ni Katunguru. Nimbanza kusiima omwami David ahabw'enshonga y'okunkwatiraho akanshomeseza omwana wangye. Omwami David nimusiima, nyowe sikuuru fiizi ebaire eri nk'eyandemire ahabw'okuba ndi omukazi atarikwebaasa kandi abaana bangye tibaine baishebo. Mbwenu ninsiima Omwami David, naayebare munonga, Mukama agume amumpeereire omugisha ahabw'okuba ankwatiireho yaanshomeseza omwana wangye. Mbwenu Omwami David webare.
Amaziina nibanyeta Byomisa Godfrey, okuruga omu seero eya Buteezi omu ruku rwa Mushumba,

na munonga aba secondary n'abo abariyo nayongyera kuza kushashurira abariyo nibaza aha yunivasite. Abazaire be bashobeirwe mazima gavumenti neeba araganisa okubahereza za basare, basare zirema kwonka nyowe nk'omuntu ninsiima David Katureebe ahabw'okukora omutima gw'embabazi akabaasa kureba abantu ba bunyaruguru. Enshoberwa, akaba ateekaho obuyambi nk'obu kandi obukuruga omu nsau ye nk'omuntu butari bwibembe bukuruga omu gavumenti. Nyowe na ninsaba abantu ba Bunyaruguru mureke tukunde David Katureebe kandi tumwehereze esaara agire obuhangaazi agire n'amagara g'okukora sente nyingi n'okukora n'ebindi Byongyere kutuyamba omu rumya ruguru yetu. Siima.
Ahabw'okuba nyowe emyaka ezi naamara tinkareeba gye omuntu arikubaasa kukwatira aha baana ba abakagira ngu abateeke omu mashomero bashome. Tinkakireebaga. Mbwenu we David, Mukama amuheereze omugisha. Ahabw'okuba nindaanzya ngu omwana wangye nikyo akaba ari ku yaakuba ashomire. akaheza akafuna emirimo ze mazima David nakoze ekintu kyamaani kandi naza kuyamba abantu bingi David ekyakubasa kuba natekateka ngu nakyenda omuritwe abazaire nanga abantu babunyaruho
Ninsiima David katureebe nangwa nyowe tinkamureebaga n'okumumanya tinkumumanya tindamanya oba arashisha ki oba ariragura oba aratukura tindakimanya kwonka nimusiima nimusiima Ruhanga abe ariwe yamwongyera omu bi arikukora kandi n'abandi abari nkanye nyine amatsiko ngu nabo nibaza kuyambibwa. N'ebyo, Mukama amumpeere omugisha. Nyowe amaziina ni Bamwezigye Fredrick arikuruga Kantungu erikushangwa omu Rutoto. Ningamba ahari munywani wangye. David Katureebe Foundation. Mbwenu omushaija ogu ebi akozire ni bingi munonga, tibikugambwa ngu byahwa, n'ebirungi ebitahwa aha sowaani. Atukoreire bingi hati agira naashomesa abaana baitu, agiire aha yunivasite hati ariyo naashomesa aba yunivasite. Nyowe nkanye nk'omuntu nkaba mwesigye. eki omushaija munywani wangye eki nkumukundira ogu nyowe n'omu maka gangye arahikiremu kandi okukira munonga n'eki yaasigire yaaraganisa owaitu kikakorwa ahabw'okuba akaraganisa mwezi ikye akasiima ku yaabaraganiise akakoheeza kaija mbwenu omushaija ogu tiimanya Ruhanga ku arikuba amurinzire omu myaka erikwija omu maisho Akakora kihango ekirikukyarya eki. N'omuri ekyo, ka nshabe Ruhanga ow'ahaiguru ou tutareeba arinde David kuhika tureebe nyentsya atukorere n'ebikukira aho. Naatsigara ndi Bamwesigye Fredrick arikuruga Kantungu omuri Rutoto.
Amanya gange, eiziina Yiga Zaituni.

Amaziina gangye ninyowe Kiizi Porto okuruga aha kitooma kya Rumari. Ninkusiima ahabw'okunkwatira aha mwana wangye Kemigisha Prossy okamunsashuuriraho sikuuru fiizi ebaire yandemereire. Ninkikusiimira munonga. Webare munonga mukama akuhereze obuhangazi natsigara ndikiize ayi porto kuruga aha kitooma kya rumuri. Amaziina ndi Alivera Bamwe ninduga Rutoto mu cell ya Kantungu kandi omwana ni mwijukuru wangye amaziina ni Alinetwe Davis mbwenu ninsiima ninsiima. David katureebe eki ankoreire ahabw'okuba omwana ogu ishe na nyina bakamunagira aine emyaka ebiri. Mbwenu hatiiya aine emyaka ikumi na mushanju. Omwana yaayandemeriire, naanashaziremu kumushutamiisa. Kwonka mbwenu eki ankoreire. Mukama amwongyere, amwongyere n'enshaagye agiteho ey'okuguma aratugira, aratuyamba itwe abataine bwehurwa. Mbwenu nimusiima, nimusiima ntaine bigarukiro. Ruhanga amwongyere emigisha.
Amaziina gangye nayimbisibwe Rose, ninduga Buheera Kyakabunda. Omwana wangye nibamweta Ainembabazi Daphine, siniya ya mukaaga Sentumaiko. Ninsiima David ahabw'omwogo ogu ankoreire, oku akangye nkahimbisibwe nkaba naaremereirwe, Daphine abuza kushutama ogwo omwaka. Mazire siniya ya kataano ntaine obundi obuhwezi. Kwonka kuhitsire ekyo ekitongore kya David kyatuyambirira kyarebuka ngu omwana wangye yagaruka nkahi ah'eishomero negi shi ari ah'eishomero. Nyowe ninsiima David ahu ari. Ngu Mukama amwongyereho, amwongyere, Mukama mbwenu amuhwere omu mirimo ye ei arikukora. Nabwo nimbahabura. kumanya abantu b'ahansi ahabw'okuba kaingi nibatumanya omu bwire bw'oburuha orikutushaba ki oburuha nibwo bakumanya abantu b'ahansi kandi baaheza kutunguuka itwe ab'ahansi batureeba nkaki nk'abataine mugasho na waareeta enshonga yaawe nainga n'omuteerera n'esimu naagikora na off agikora busy mbwenu naaba nimbashaba nabo kuguma nibaijuka abantu abari ahansi. Amazina nibanyeta Muhumuza Edgar ninduga Kyarutakoba Kataara Kicwamba ninsiima David Katureebe ahabw'okunkwatiraho ahakuba mbaire naremererwa okusoma nanka tuition yabuzire ya kampasi. nagira nti yankwatiraho yanyeta ngu nze kusomera St Augustine University e King Caesar University nze kusoma medicine and surgery nimusiima munonga ntaine bugarikyo kandi nimuhaga nimusiima byona ebi arimu nakorera abantu mbwenu tinkubigamba ngu nabihezayo
tuition nyowe ku ebe yamburira Nangwa mbaire nagyezaho ngu nze omu gavumenti nsabe looni sikiimu na looni sikiimu yayanga ngu nshomere aha looni nabyo byayanga kwonka ninsiima David Katureebe ahabw'okunyamba akankwatiraho akanyeta nkaza kushoma kandi nimpaga n'abeebembezi ababi turikuteerera akaruuru bakagyenda okwe bakashutama baka- baka- it- baka- bakeebwa itwe abateezi b'akaruuru nangwa nabo ba- baijo Baijuka abantu baabo nk'oku David Katureebe nangwa oku arimu naijuka itwe Abanyaruguru, enzaarwa za kunu. Amaziina ni Twinemigisha Baker. Ningira iraka.
Amaziina ni Twinemigisha Baker, nyowe gabangye nimumweta Kemigisha Prisca, naashomera St Michael ahari omu siniya y'okubanza. Nkashemererwa munonga banyeta ngu omwana yatungaho bursary kuruga omu DK foundation nkaba ntarikukimanya ngu ni DK foundation nyowe bakanyeta bangira ngu omwana yatunga obuyambi kwonka naija erikucondooza gye ngu ni DK foundation nkahurira nasiima kandi nasiima kureka nkasiima omuntu ou ntarikumanya beitu nimwendeza amagara. N'okugira omutima guguma aine omutima nk'ogw'okuyamba abantu. Abantu nk'abo nibo turikwetenga kuguma nibayamba abantu kandi n'okureetera abantu entunguuka. Ofukoosi nyowe nyine okusiima kuhango, nangwa n'okusiima kwangye ndi aha musiima. Kandi hagira kyona eki yaanshaba omu magara gangye. Nanye ndakikuhereza oku ndikubaasa.
Amazina gangye ninye Twesigye Markson. Markson gyera iraka. Ninye Twesigye Markson nindi ga Kataara Kataara two, Chwamba sub county, Rubirizi district. Nkamara senior six enkumi ibiri makumi abiri so twaba twaba tuteganisiibwe corona kandi maama wangye niwe abaire nampeera senior six nkamara Chwamba high school. fiizi yaamuremaremamu so abandi baatandika okwaminaana nyowe naakyererwamu kakye ahabwa sente kuburabura omukade so naija naagamba ngu naaza omu ofiisi ya DK foundation naabashoboorora challenges ezi nkumiitinga so now bampereze scholarship ninza kuza aha kampusi kukora clinical medicine diploma at King Caesar university so am very happy. Kandi ningezaho kusiima Katureebe Foundation eyebare munonga ekyekozire mukama amuhereze obuhangazi kandi na foundation egumeho kugira ngu tubanze ku completinga emisomo yaitu.
Amazina Nyokyesiimire Beatrice, ninduga omu cell ya Kataara ey'okubanza. Omwegi wangye ni Natukunda Bonnie nashomeera Spice. Nyowe ekyokubanza nimbanza kusiima katureebe ogwe ekyatukoreire kubanga omwana wangye akaba yaremire kwonka chance eyamukwatireho akaba nakunda ebyemizaano ebyomupiira niwe obamurebiire akaba natwara nakwata omupiira nangamba bakamuretera nekirabo kyewe yakimuhereza kandi yagumizamu ari muzeire we. Mbwenu nyowe niinyongera okumusiima kandi n'okumusabira ngu Mukama amwongyere amaani, amwongyere na rukundo y'okuguma atukunzire kandi naitwe tuze kuguma nitumusabira obwire bwona. Hee nabyo nibibamu kwonka eki nikyo nikitugira ngu nituza kumuheereza enshara, tumuheereze amaani naateeb- kandi tusabe Mukama Ruhanga eki- eki amuteekateekire kugira ngu naayenda atuyambe kigumiizemu agume nagira ki?

nagyezaho nakurenga rundi scheme ti narabamu so mbiire ntakine mushuko ahakuba tuition ya campus muzire nibarinda nti obwiire obu turimu aba bataza kugibaasa so mbwenu nizire program na- muzeyi banturaki nanyereka ngu hariho program egyo niiza aha nataho kusaba kwangye biija orwakatano banteera esimu ngu okusaba kwangye kurabiremu hati baya ngu okusoma tuition eriho mbwenu omuzeire

Ekiteekateeko nikigumu nikihikiirira. David n'omugambira ki? David, Nyowe nimusaba okugumizamu naayamba abantu kandi kuguma naakora ebintu by'okureeberaho kikatuyamba itwe abari omu rubiizi tukarugamu ahabw'okuba abantu baingi batugwire.
Ntandike. Amaziina gangye niinye Busingye Ronald arikuruga omu kyaro kya Butoa omu seeri Runyaanya Kihanda. Ninsiima David Katureebe ahabw'okunkwatira omwana wangye Musasizi Joseph arikushomera St Michael kureebeka ngu mazima nk'oku mbaire nyine abaana babiri omu secondary, nyine n'abaana bataano omu puraimare, nk'oku mbaire ndemereirwe munonga, ahi bari munonga kunkwatiraho kandi nimushabira kugira ngu Mukama amuheereze omugisa, byona ebi arikwetaaga Mukama abimuheereze. Ebyo nibyo bigambo byangye bya mutabani w'omugyenzi Kwiririno Butoha.
Amaziina gangye niinye Busingye Faraziya ninduga Nyakahaama omu Kitembe niinye muzeire wa Ryarubaira wa niinye omuzeire wa Ryarubaira David Katureebe nimusiima ntiine na bugarukiro. Mbwenu okusiima kwangye nyowe tinkumanya mbeeri kuraakome. Kwonka niimusiimira kimwe, niimusiima kandi niinyenda ngu nangwa kuri niimureeba, nkamureeba aha maisho, reero akareeba okusiima kwangye na n'okumukunda kwangye. Ahabw'okuba nyowe mbeire nyeshobereirwe, naashobeirwe, naagyezire nti omwana wangye yaaza kuburwa kwega ari macura, kandi nkarwara. tinkikora tinkipakasa mirimo ei ngira n'ohurira okungamba hati natandika kutetema mbwenu nyowe tinyine bingi by'okugamba kureka okusiima nikwo amaani n'okukunda nikwo amaani mbwenu mukama amumpeere omugisa kuba ninkureeba kandi kuba nikibaasika nkakutairemu eibaare ongumiraho. Reero omu bwire obukwija, na Ruhanga yaaba akiturinzire, reero ebindi byeyongyerwaho. Webare munonga Taata. Nikicwekye Dennis ninduga Kisenyi aha mwaaro. Omwana wangye mbamweta Ahimsa Patience agyire omu siniya y'okubanza. Ninsiima Rev David Katureebe ankwatiireho ahabw'okuba omwana wangye akaheza. Ndi omuntu atarikwebaasa, nyine oburwaire omu magara gangye. Abaire yaasitamire kuba abu yaaherize nabo wakamara omwaka gutari gwa korona, nkaba ari nk'omutsigazi wa kabiri atunga aho asitamire aho ahabw'obutabaazi. Hati ogwo munyambabazi ahu aiziire Abacaimani baagira ngu omwana baashaba abaana n'omwana wangye yaatunga omugisha mbwenu ninsiima agume n'omutima ogwe omwana wangye ari mayiga amaziina gangye ni Katusabe Juliet kuruga omu kyaro kya Mugogo y'okubanza omwana wangye nibamweta Puriisi Ntashaaba Yebwa naashomera Lyeru Seed School nyowe ninsiima Deputy Katureebe Omwana wangye ogwo abaire yaashutamire kwenyine ahabw'ebizibu bya famire kandi nyineyo n'abandi nka bashatu abari abashutamire ahabw'embeera kwonka ku naabaire ndi aha naareeba chairman Innocent naamutekyereza ebizibu byangye nikwo kugira ngu ka nkwatireho ogwo mwana waakiri aha ishomero abandi bari omuka bakagira ki bashutamire. Mbwenu nimusiima kureeba ngu eka yoona tiyaafiira kimwe yaagira ou yaakora ki ou yaaiyamu ku kyakubaire nikibaasika. bakanyambire nabo abari ahansi nangwa abateeka omu by'emikono ahakuba bakashoma baakoma ahagati mbwenu ei musima ntaine kugarukira.
Amaziina, Irene Nyakaana kuruga omu gombora ya Ryeru omu kyaro kya Nyakiyanja parish. Ninsiima David Katureebe na munonga ahabw'obuyambi obu otuhaire kutukwatiraho kuheera sukuru fiizi omwana wangye nibamweta Eric Kamara ari omu siniya ya kashatu ninkusiima ntaine bugarukiro kandi ninjwekyera abakyara Ahabw'egombora ya Lyeru. Mbwenu ninkusiima, ningira Mukama akwongyere emigisa n'obuhangaazi kureeba oku otukwataireho n'obuyambi obu orikutuha kandi naitwe nituza kwehayo n'amaani gaitu n'obwengye obwo Mukama ari omuhwezi waitu, eki oriyo nooyenda kukita omu nkora kyona, twehaireyo kugyenda naiwe mpaka kuhitsya ahu turaahike. aha businguzi obwo Ruhanga ari omuheereza owaawe. Ekindi eki arikutworeka, naatworeka kuyamba abaana baitu ngu nabo nyentsya haagira ekihango nabo eki baakora, nabo nyentsya ku baraba baashomire baahikize obusinguzi obwo, nabo haagira abandi abu baakora ki? Abu baakwatiraho, nabo nk'oku ariyo naakora ki? naakwatira aha baana baitu. Nyekyera ngiri Navensi, ninduga omu kyaro kya Nyakiyanza Paris. Ninsiima munonga David Katureebe ngu kyatukwatiire aha baana baitu, omwana wangye amweta Tibworuhanga Darius, ari omu siniya y'okubanza. Nimusiima ntaine bukomo ntaine bugarukiro ahabw'okuba atuyambire munonga n'ebi arikutuheereza.

Emigisa emisa niyo tukumusabira ahari Ruhanga. Kyaho. Eiziina nibanyeta Ninsiima Prudence, ninduga ahari Toto Sub County Lady Councillor Kashenyi Parish. Niija aha okusiima omwana wa Ruhanga David Mister David Katureebe ahabwa puroguramu zeeye. Ezi ariyo naakora omuri Rubirizi disiturikiti nk'okureeberera nainga shi okuyamba ahari abo abari kubi omu byaro nainga shi omu miruka nainga shi omu sabu kawuntizi eza Rubirizi disiturikiti. Nka nyowe Kashenyi parishi bakayambayo Omukazi akaba ari kubi munonga wa omuhara wa Bugirita, baamureetera emifaliso, esaabuuni, ebijwaro. Omu, omukazi akashemererwa bambi hati nawe amureeba biri ebi yaabaire ajwara ebicwanyagurizire takibijwara, nawe hati anyiriire naaza omu bandi coz akaba yaahikire aha point y'okwetiina kuza omu bantu. Kyonka as per now naaza omu bantu, nawe nawe ajwire kandi nkaguma nimbifolowinga. nk'omwebembezi w'omuruka ogwe kandi oyatwireyo ba Rama bakaba baresireyo obuyambi obwo obukuruga owa Mister David Katureebe kuruga obwe narebeka gye kandi n'ebintu byona akabikuuma bikiriho akibyiine kozi ninforowinga nguma ninzayo n'okureeba abikwatsire ata. Ekindi ekya kabiri ningaruka musiima nyowe mbwenu ti waaze sapurayizi nkaba ndi aho naareeba Rama akumpikaho nana abanyakakiiko kuruga omu ofiisi ya Misita Bart Katureebe bakunshaba mbwenu bakwenda kunyamba aha kurugiirira abaana abu nkureebera kozi nyowe ndi omukyara wa Twesigye Ziine Denesi. omugyenzi ogwo omukyara akafa nawe nokumushabira ekihumuro kirungi akaba ari omuporisi arikukora aha rubirizi porisi siteshoni ahu ahanekye akaba ari rayizoni ofisa rubirizi disiturikiti kwonka akantsigira abaana nyine abaana abu ndikureberera abandi nana abangye mbwenu ku nabaire ndi aho ahabwokugira ngu rama namanya obuzibu bwangye namanya Ndeeba Rwama naanyeta, naanteeka omuguru omu nanka omu omu omu kampani egyo, naanye baanyambirira. Egyo eshaaha ninsiima ogwo omushaija, Mukama amuheereze emigisha, emigisha, emigisha. Nibaheereza nibaheera omwana wangye naashomera Rutoto Seed School, Nagasha Aisha. ari omu siniya wanu nibo banyambire so nimpurira nyine amashemererwa mingi munonga ogu omushaija Mister Bart Katureebe nimuhereza emigisha emigisha emigisha mukama amuhereze emigisha kandi amutukuumire kandi amuturindire ebihe mbwenu bikwenda kutuyambira bikisye omu muhanda Bikoma. Kwonka kandi itwe n'obwire obu turimu, turi omu bwire bw'ekisiibo, turi omu bwire bw'okushaba embabazi, bw'okusaasirana, nitushaba omushaija ogu abantu mwena munkwatse tumushabire emigisha n'okuguma aine esente n'omutima gw'embabazi ogw'okuyambirira kugira ngu agume ari, puroguraamu ye egume izemu, kozi ezindi nizikira kuhika rwagati zikora ki? Zifa ee so mbwenu nimusiima ntaine bugarukiro kugira mukama amuhereze obwengye kandi mukama amutuhe ninshaba mukama kugira aije amuturetere nitwe tumurebeho tumuhikeho oyine akatookye oyine akabiira oyine enkoko agimuretere at least amusiime tukumwerebera. Omu maisho gaitu, ahabw'okuba eki atukoreire n'eky'amaani.
Eizooba nka David Catherine Foundation twasiiba twine miitingi n'abazaire nainga shi abareeberezi b'abaana abatarikwebaasa abu twabaire nitukwatiraho na munonga omu kushashura school fees nka David Katare Foundation. Twayenda ngu tumanyane nabo ahabw'okuba tukabayamba tukatandika kubayamba obundi abazaire tutarikubamanya batamanya n'ebigyendererwa bya DK. Kwonka hati baija aha kubimanya. Then n'okwongyera kumanya ahabw'enki abaana baabo turiyo nitubaheera school fees na n'oku turagume nitukora n'ebitwetagamu nk'abazaire na munonga okutaayaayira abaana kuheereza abaana ebyetaago ebindi nk'ebitabo, obucumu na n'ebindi kugira ngu omugugu tigwa DK kureka nabo baine kutukwatiraho. Then twaba twine n'abandi baana abu batakagiire aha ishomero abu tufuniire bursary kuruga omu King Caesar University. Twine abaana bataano already. Kandi boona nibakushoma sciences, obushaho na n'ebindi aha university kandi bursary yaabo nanka tuitions zaabo zoona tubaziire kugitungira bursary nka DK foundation. Ninsiima omwami David Katureebe ahabwa networks zeye n'emikago ye ahabw'okuba egi eshaaha eyikugambira abaana aba abagiire King Caesar n'okugira ngu aine akakwate kahango na Augustine Caesar Murenga. kandi abaana babaasa kubafunira basare kandi nibaba kushoma yunivasite nitushaba ngu nitumushabira munonga abazaire nabo bagume nibamushabira ngu abaase kugira amaani naitwe twakasheeza ezo ngyeri bunyaruguru obundi naitwe tukarugayo tutunge oburemeezi nooreeba hatariho obwegyese tihariho kintu kyona okuruga kare abantu bakaagira ngu omuntu ataine itaka timugaiga kwonka hati itaka noobaasa kuba oryine kandi ogaruke obe omugira ki obe omworo hati ekiri kikuru munonga n'okureeba ngu omuntu yaatunga obwegyese Obwo bwegyese wayenda kuhereza omwana obwegyese nobamuha foundation nobamuha omusingye kugira ngu nobuyakuba ebindi omunsi byaremire kwonka naaba aine amagyezi amagyezi ago nyentsya nagahinduramu ekintu kyomugasho abaasa kwija kuhwerwaho kwonka yaaba ategire kandi ari kubi yaaba ari kubi ari omumbeera mbi kandi akaba ari kushoma Nibaisa araguma ari kubi munonga mbwenu nituronda ogu omwana ari kubi omu kyaro then nitugaruka tumukwata ori oyine amagezi g'okushoma kugira ngu nyentsya arahindura oshange omu kubura omu kutunga eby'obwegyese kutunga amagezi oshange embeera ye yagitereeza ebintu byona bibe gye. Ebigambo waaba orikyoruza kandi na bimwe ebyagambwa nigira ngu nikiba kiri kirungi. Ah, nibagira ngu ah, ageegaitsire nigo gakwata eigufa kandi omuntu ow'entunguuka nooba waamureebire ahakuba naayendeeza abantu entunguuka. Otakarugaho mutahi wangye reka tugyende omu maisho n'okuba nitukoreka amakuru maingi kandi obe noogyenda omu maisho kuba nootuforowinga osabusikurayibinge obe noomanya ngu Rubeereza News Centre kyeye naki.